Ye nyae miedo goe le nyitsɔ me, fiƒodenya. Enya yiwo ke míegblɔna ɖe ame ŋu wòwɔa dɔ ɖe edzi nye fiƒodenya. Míegblɔnɛ ale be wòtrɔ mea ƒe agbenɔnɔ bubue nye fiƒodenya. Nya yawoa, wole mɔ vovovovovowo nu. Ame aɖewo wodzena agbagba kaka ye woɖea ŋu wo ɖokui vevietɔ. Taflatse, Míaƒe nyɔnuwo ɖea ŋu wo ɖokuiwo ŋu atu anɔ anyi ɖe anyigba ate eme fia anyi fiƒodee. Wobe yeta gɔŋu anyi nɛ o, meta gɔŋu anyi nɛ o. Fiƒode wɔnawoe. Evɔ ne amea mewɔ naneke o ne be agɔŋu te ŋu anyi nɛa, wò ŋutɔ ŋkɔ va ɖi. Wɔ gɔŋkui abebe ɖe anyigba. Yes, fiƒode wɔnawoe. Ame aɖewo dzi vi, ame aɖewo wodzi vi. Nyɔnu aɖewo wodzi vi. Fifia ɖeviwo le fukpekpe me. Wo ŋutɔwo ke wogagblɔna be gbɔgbɔ vɔ̃ tɔwo fu ɖem. Ame mawo vidada me wo ŋutɔwo nye gbɔgbɔ vɔ̃ tɔwo fu ɖem ne ɖeviawo. Ii, nu ka tae megblɔ nya ma ɖo? Ye nye be míegblɔ fiƒodenya alo wogblɔ fiƒodenya ɖe wo viwo ŋu. Ale be fiƒodenya yi wogblɔ ɖe ɖeviawo ŋua, eme va eŋuti la dom ne ɖeviawo. Eyi wo ŋuti la dom ne ɖeviawo alea wo ŋutɔ wobui be le gaƒoƒo eme ɖevia ɖoa, ele be wòano yi wo dzi kpɔm. Gake fiƒodenya yi wonegblɔ ɖe eŋua ɖe, wo he ŋuti la dom ɖe, leke wòawɔ hafi akpɔ nu akpɔ dzi o? Yes. Fiƒodenya. Wonye nya yiwo ke medze be míagblɔ kura o. Le keke dziekuwo mee hã, mehiã be nàgblɔ fiƒodenya ɖe ame aɖeke ŋu o, elabe enye nugblẽnu. Le kpɔɖeŋu me, ame aɖewo wo viwo, wo vinyɔnuviwo, wo viŋutsuviwo, eyi me ho, yi wònye wò hã nyɔnue nye kɔ, eye nàkpe ge ne mèkpui wo ke fĩi gaƒomea mea, vevesese alo dzikue nètsɔ nu mewɔ mee. Ke Yehowa ŋutilã dom vɔa, vivifi na agblɔm be, Gbɔgbɔ vɔ̃wo ye fu ɖem ne ɖevia. Mama ye nye adzetɔ ye fu ɖem nɛ. Ɖevi aɖewo alo ame aɖewo nɔ woƒe asi gbã, melia ke o. Woƒe agbledɔ melia ke o. Edɔ yi ŋu wode asi ko melia ke o. Eɖewoa, eku ɖe fiƒode ŋu. Fiƒodee he numɔwo kɔ vɛ wodzi. Ale be meɖo ne woyi dɔme gba tsɔ ko nya wo. Fiƒode nya yiwo ke wo fofo wo dadawo gblɔ ɖe wo ŋua ye ŋuti la dom. Meɖo sukuwo yi o. Woyi sukua me dzidzɔ ko wonya wo. Alo woayi sukua ade sukua ada agbalẽ agodo. Woda agbalẽ agodo. Fiƒode nya yiwo ke wo dzilawo gblɔ ɖe wo ŋua ye ŋdi la dom. Agblɔ ne viwo be woawo ya ɖi gbɔ kpa. Ee, eŋti la do ge gbɔna gbɔ ƒe nuwɔna wowɔ ge. Ye nagblɔ ge be ɖevia ye dze eya vlo koe wɔ la. Ne ɖe megaxa dzi o anenyo wu. Vɔ wòe gblẽ ɖevia dome kple fiƒode nya. Wòe gblẽ ɖevia dome kple fiƒode nya. Me aɖewo lia, nyɔnuvi aɖewo lia, eye wotso kɔdzi gbɔ yi kɔbla gbɔ, wotso kɔbla gbɔ yi kɔku gbɔ, wotso kɔku gbɔ yi yawo gbɔ. Menye woawo ŋutɔ woƒe didi wònye be yewoazɔ nenema hafi o. Esia tsã. Gake fiƒode nya yiwo ke wo dadawo alo wo dzilawo, wo mamawo, wo tewo gblɔ ɖe wo ŋua ye wo ŋu ɖim, eŋuti la dom. Ii. Woyi ŋu. Atuƒe ma dze dzi no gbiɖigbiɖigbiɖigbiɖigbiɖigbiɖi o. Meɖe wo be yina vɛ ɖe kɔdzo ne be kɔbla kɔe aɖe. Ayi ma dze dzi no na gbɔ agbɔ ge. Eyi ge ga agbɔ ge. Nya ya wo afi ƒode nyawo nye eyi ge ga agbɔ ge. Evia wo ŋutɔ ne dzia. Eyi na ɖe dɔ ɖe wo ƒe be eyi ge agbɔ ge. Eyi na ɖe srɔ ɖe ƒe be eyi ge agbɔ ge. Ne gbɔ ɖe me ke kplɔe vɛ. Ewoe kplɔe vɛ. wò nya ya nègblɔa ye va do ŋutilã ɖe ɖevia me ye wòtrɔ gbɔ. Eye wòtrɔ gbɔ vɔ eva zu ashikokoe no. Nano nya bawo gblɔ ɖe ŋu. Evɔ ŋlɔ be be fiƒode nya yiwo ye gblɔ ɖe eŋua wɔwoe ŋuti la dom. Yata menye ŋudzaƒea o. Dzilawo ɖa sea be menye ŋudzaƒe wònye be eviawo ŋutɔ nedzia eviawo dzi ne mia ŋutɔwoa, nenye ɖe evi tea, nàno nya maɖi nyawo gblɔm ɖe ɖevia ŋu, fiƒode nyawo gblɔm ɖe ɖevia ŋu. Eye ne ɖevi ma va tsi vɔa, ŋutilã, e, e, fiƒode nyawo va ŋutilã dom vɔa, ke miekɔe kɔ ku na ame bubu o. Maɖewo le fiƒode nyamawo me ta eye wova yi sɔlima. Osɔfo va gblɔ na wo be, ee, dawò ma yi ke le aƒea ma ye nye wò anyidzedze. Dawò ma yi ke le aƒea ma ye na be srɔ̃ɖeƒe medzi dze mu na wò. Kpɔ le ke osɔfo ho gba aƒe ɖa. Wogba aƒea ye. Togbɔ be enye nya yi ke dzila gblɔ ɖe ɖevia ŋu ye dɔ wɔm ɖe ɖevia dzi hã, me ma ɖo fia be dzila ma nya dze tɔ o. Wobe ye la, be dawòa, dawò koe ɖo agbamenuwɔla, ne yi asi ƒe mèkpɔ ta nɛ o, ne yi srɔ̃ ƒe mèkpɔ ta nɛ o, dawòe wɔ wo ma ne ma, eyi wògbɔ kɔ va lé yi ɖe dada ŋu. fiƒodenya ƒe dɔwɔwɔwo me. Me ɖewoa, wo dzilawo ekpɔ wo dzi, wo dzilawo nye trɔ̃subɔlawo, eɖewo nye ehunɔwo, eɖewo nye megashiwo, wotso megashi gama, wotso ehunɔ gama kɔ kpo wo viwo dzi, wova de yunivɛsitia do go ye wova zu osɔfo, wova enye ehunɔ ta yewo me wo dzi kpɔ go. Enye megatsi ta makpo yewoƒe kɔba o. Ne mema ɖe ŋu ame ka wòɖina? Ewòe wòɖina. Fiƒodenya. Ele be míalé ŋku ɖe fiƒodenyawo ŋu. Ye míanye nu yi ke míagblɔ ɖe mía viwo ŋu. Míanye nu yi ke míagblɔ ɖe ame aɖewo ŋu. Yeda me koko ƒom na wò sɔfo yiwo ke nɔ nyaa gblɔm be, Ee, dawòe nye adzetɔ. Fofowò mamaawo mae ke le aƒea ma, yi koe ɖe kpe la ɖa, ye na be nɔ dɔwɔm medzi dzem na wò, yi koe gblẽ wò dɔwɔƒe, yi koe na be wò ʋu ma vae dze anyi ŋutɔ. Wɔ dzudzɔ nya ma ŋu gbɔgblɔ na ameawo. Míaƒe dɔdeasie nye be míaxlɔ̃ nu ameawo. Míaxlɔ̃ nu ameawo. Ne be ne nenye wò sɔfo ye nèkpɔ ɖeɖefia na ame aɖe nenema, tɔwòe nye be nàyɔ ame aɖe xɔ me aƒo nu kplii. Akɔe ato nuxɔxlɔ̃ mee na amea. Menye be nàgblɔ nɛ be, Dadae nye adzetɔ o. Ayo dada ŋkɔ kpaŋ. Ayo dada ŋkɔ kpaŋ. Elabe enui ma le asiwò, mobile ma le asiwò yi ke tracking le eŋu.
Tafi yi ke dada le xa, edzedzem le wò funu ayi wònya ko dadawo nava nɔ wò kɔ. Fi yi dada le xa kpɔm. nɔnɔme yi ke le dadasi hã kpɔm le dzi ke vɔ be dawo ma tso dawo ya ye ma kpɔ me le ye ma tso me ma dogo tso ƒe dzodofia dzodofia e e e e, e zingi xɔ ʋɔtru ye aŋɔ yewo si nɛ le trakia me le trakia me
Eva eƒe ŋkɔ va kpam, eye woƒe ŋkɔ, eye o, o, vi nese nya aɖe koa, evɔ kekekem. Dawo ma ezu adzetɔ. Dawo ma ke kpe fu ɖe tɔ ʋu kekekekekekeka, ezu adzetɔ, egba. Ne me ma ɖe hua, meke ne be eɖe hua na, meke ne kpɔ be eɖe hua na, eɖe hu no. Ne me ma fa via, meke ne kpɔ be efe na, efe na o. Ele be míalé ŋku ɖe numa ŋu. Ele be míaƒe osɔfo yiwo ke dɔ me wɔm hã ɖi. Eh, nyemagblɔ be ɖo tete o, wonetrɔ asi ŋu. Ii, ne ŋu agale nenema hã, ii, to mɔ ɖe dzi, natrɔ asi ŋu nagblɔ na ma. Gake biabia le nye be, nenye be adze le vidada si, ye wòdzi vi ma ʋuʋu mekɔe ɖu o, wòdzi kpɔ wo ʋu kekekekeke, edɔ meyi ge o la hafi wòava zu adzetɔ. Alo ɖevi mae ɖewo va yi dɔ wɔm hafi va zu e, dada va zu adzetɔ. Biabia ɖe nye be mekae kpo ɖevi ma dzi le eƒe ɖevime ŋu keke hafi wòtsi. Osɔfoe alo vidadae. Gake egbea, vidada ma zu adzetɔ. Ezu sumaxi ɖɔ gbame ne via. Ee, ele mía tɔ te. Eye míakpɔ gbɔ be ne míedo dziku míaƒe dzi fla mía viwo wɔ nane ɖe mía ŋu wònye vevesese na mí ɖe, míanye nya ye míagblɔ ɖo ŋu. Megagblɔ fiƒodenya aɖewo ŋu o, yi ke tsɔ va nɔ dɔm ɖe wo dzia, míagblɔ be, Ẽ, ɖevia ɖi gbɔ kpa. Wo kple wo tɔwo katã srodɔ ya menye afi ke ega ko megblɔ ɖe yame be srodɔ. Fiƒodenya. So. Eŋue ake meƒle nɛ eye mokɔ be axla ɖi. Fiƒo denyae. Eye ne ƒle ŋu na ma, wò dzi me mekɔ o ɖe ama ŋu o. Ne eyi hoa, ne, ne fiƒo denyawo gblɔ ɖe ɖevi ma yome, eye naxla ge ɖie. Fiƒo denyae. Ta ale be míalé ŋku ɖe numawo ŋu. Atri numawo. Be, ee, ne be ɖeviawo wodzɔ tsitsim ɖe, Dzɔgbese yi ke ɖo wo ɖa nɛ, wozɔ ɖe dzɔ, dzɔgbesea ƒe ɖoɖo dzi. Eye wodo go tso boƒe ge ɖe kodzogbea. Wodo le bomenɔ gbɔ le boƒe hege ɖe kodzogbea kɔ. Nu yi wogblɔ ne bomenɔ le boƒea ɖe, ya dzaa ko nenɔ wo ŋu. Míemegava tsɔ kodzogbetɔ kɔkpui na wo o. Ii. nyɔnuvi aɖewo tafla tse nyɔnuvi aɖewo li fia woɖe srɔ̃ƒu keke ɖeɖi va te wo ŋu ɖe srɔ̃ƒu keke ɖeɖi va te wo ŋu
fiƒode nya ya wogblɔ ɖe wo ŋu wo dada wogblɔ ɖe wo ŋua ye wo ŋu ɖim yadɔ ɖe srɔ̃ƒu keke ɖeko ɖeɖi ko va te wo va glo elabe nu ka te o mebe ɖeɖi va te o ŋku va do le wo ŋu Ŋku do le wo ŋu, wome ame aɖeke megawu wo dzim o. Ŋku do le wo ŋu. Fiƒode nya yawoe. Fiƒode nya yawoe. Ta ele be míagblɔ akɔfanya ne mía viwo. Míagblɔ yayraanya ɖe mía viwo ŋu. Míagblɔ ŋgɔyiyi ƒe nya ɖe mía viwo ŋu. Ke boŋ menye be fiƒode nya o. Be ne ɖeviwo va fukpeme tsɔ ɖi, míawo ke Degatro megbe anɔ gblɔm be eyi dzɔgbe to mese o. Fiƒo denya. Enye nya vɔɖi. Ee, fiƒo denya o. Esesẽ wo dzro me kura gɔ̃ hã. Ee, elabe ne nya mewo gblɔm ne ɖevia, me aɖewo Kristotɔ aɖewo gblɔ ge ne be ee, ewa fiƒo denya me me yewo ŋu ɖi ge gbã, me yewo ŋu ɖi ge tsɔ alakpae. Ɖewo gblɔe ɖe ŋuwò ko ne ɖi ŋuwò. Yes. Fiƒodenya. Elabe me ma dzie nèto va dzɔ. Me ma dzie nèto va dzɔ. Nu mae na be ne nane ge ɖe mi kple dziwòla domea, to mɔ sia mɔ nàge ɖe edzi, to mɔ sia mɔ nàkplɔ ame aɖe ɖe asi nàyi navae ɖe kuku nɛ wòatso wò nu vɔ̃ ke o. Ke menye be nàdze aglã ɖe eŋu wòagblɔ nya maɖinyawo ɖe ŋuwò o, nya yiwo ke ava wu wò dɔ ŋu o, nya yiwo ke ava gblẽ dɔ na wò o. Menye ye o. Fiƒodenye. Ye nye nya yiwo me míedro le nyitsɔ me. Ke egbea, míegege ɖe wɔna vevi aɖe gbɔ. Míegege ɖe wɔna vevi aɖe gbɔ. Zi geɖea, ne be míeyi efianuwo ƒea, míekpɔnɛ be wowɔ leke ne nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo siaa. Alo womewɔnɛ? Nenema ke nenye be ame tsitsi aɖe ku, nyɔnu metsitsi o, ŋutsu metsitsi o, wowɔ leke ne ɖeviawo. Eye ne wowɔ leke ne ɖeviwo nenema, wotra ma ne ɖevia ɖewo. Nenema ke nenye be ee, Abe nyitɔe va yi míeƒo nu tso fiaɖuɖunya ŋu. Ne wokplɔ fiaɖuɖu aɖe yina aƒea, wotraa ama nɛ. Taɖodzinu lae nye be woaɖe eƒe amenyenye afia. Woaɖe eƒe nɔnɔme yi ke le si afia du. Eɖo eŋu nɛ be, Wowɔ leke nema, kuteƒee míeyi o, azãɖuƒee míeyi o, wowɔ leke nema, eye wotra ma na ɖewoa? Ee, azã ɖoɖo nɔ ta mí gli, gli, gli, gli, gli. Egblẽ ŋku ɖe edzia nɔ kpɔm. Egblẽ ŋku ɖe edzia nɔ kpɔm. Yes. Emaɔ, míaƒe dekɔnu wonya. Be ee, nenye be ame tsitsi kua, wowɔa leke kɔ dea dzesi be ame tsitsi ku. Nenye be wokplɔ fiasidi yina aƒea, wode adzesi woale ke nɛ. Ade dzesi be ee wokplɔe yina aƒee. Nenemae, nenye be wofia nu hã ma, wowɔ ale ke kɔ ɖenɛ fiana be wofia nu wɔm. Elabe le fianuwɔwɔ ma, ame tsitsiwo ƒe afɔ fɔkpa mee woƒo afɔ ɖo hafi nua wɔm. Ta le be wowɔ le ke nu. Yes. Numae wɔnɛ be nenye be nyɔnu anya be wogblɔe be nyɔnukpɔnu medɔ agblɔ ŋu o, etɔ ya tsi blaga. Gake le nyɔnu aɖewo ƒe kuteƒea nui míekpɔna nya be woglea venɔvi ŋu eƒona na wo. Woglea venɔvi ŋu eƒona le woƒe kuteƒe. Nu ka tae? Me geɖewo biana be, O, mee ɖewo be nyɔnue ku o hã? Mee ɖewo be nyɔnue kua? Ee, nyɔnue ku gake woto pani ƒomea, venɔvi ƒe ƒomee to pani. Wotom ko. Nyɔnue ku gake. Zi geɖea, woƒoa ŋu ya ne nyɔnu, nenye be enye nyɔnu susɔea le dzidzimea me. Dzidzimee nyɔnu ma do tso. Nenye ame susɔea ekua, ame mamlɛtɔ kua. Woƒoa ʋu makɔ ɖoa kpe eƒe mamlɛtɔnyenye dzi. Ta akpɔe be nyɔnu wònye ku gakea, wove nɔvi ŋu ƒom nɛ, topania, wotom nɛ ko. Míaƒe alekewɔnuwo ma. Gake nu ka kpɔm míele fia? Nenye be nèyi e, e, wobe trama yi ke woɖe nyɔnua ƒe amenyenye ɖe go be ne ŋutsuwo kpɔe woanɔ ta mim ade vuvu kpɔ ge woɖokui dome amewo wotu woƒe atawo ɖo li wo nɔewo ƒo ɖeɖi te elabe meɖeɖem o Amegã dze agbo. Ele be woalia te. Ele be woati. Ame aɖewo adzro gɔ̃ hã be le amewo ŋkume woade ka ve nɛ asa ɖe ata ŋu. Gake, aha, enye enu yi ma wɔm wole. Nu yi kpɔm míele egbe koe nye be taɖodzinu yi ta wo nua wɔm ɖoa, edze bubu gɔme. Edze bubu gɔme. Leke wòtsɔ dze bubu gɔmee? Ne kpɔ míaƒe ame yiwo ke enu do ge na ameawoa, wodo agodi legbe, godia dzidzi lɔbɔ le ke minɔ yɔ mi lɔbɔ tɔ me ke minɔ dom ɖe. Trousers alo Awo.
stretch. Eh, eh, Le ke me Stretch. stretch, Yeah. ah, godi legbe.
stretch. wodo godi lɔbɔɔ ma Hafi atso hokuikɔ ku woame eve ada ɖe edzi nɛ ko wobe yewodo ŋu na amea. Eye ne míaƒe amea me nabue. Amea me.
Meɖe wo be ne woɖe amea, ne woɖe amea ne ɖem amea ne wòano yim o ɖe. Nui wowɔna, mele be woado godi ma na amea o. Le blema mea, nenye be wodo ŋu na amea, wotra amea nɛ vɔ nenemea. Yata nyɔnuvi yi ke eƒe bɔbi stan. Me bɔbi slip o. Me bɔbi slip o. Azaro ŋkpɔkpɔ o.
Me yi ke eƒe abɔbi stan. Wòdzɔ kakaraka. Anɔ me ŋkume kpɔm gɔdɔe. Ne me ŋkume kpɔm ene mea, ke edzo edzo klim ɖe ŋku dzi ne ŋutsuwo. Edzo klim ɖe ŋku dzi ɖe ŋutsuwo. Ŋutsuwo de vovo kpɔ ge do kpi. Yes. Le blema, ne le nenema be woɖi ɖe goa, nu ke wogawɔna? Egodi wododo ge na amea. Nenye be wònya be amea, eh, eh, godia suetɔ ma miedona le, le koe yɔnɛ? Panti. Me, pantia. Aha. Ne ya dogo le ha, eye wodui, amea dui vɔ ɖi. Woka dege panta. Wo, eka, panta ƒe atagbago dzia, woka dege. Asa ɖe dzonu aɖe yi ke le ali nɛ, dzonu gbãtɔ yi ke le ali nɛ. Wosea ge ɖe eŋu kple susu be magaɖiɖi o. Ale be wo hokui mawo tɔ ge ade na ma kakakakaka, nu mawo katã nabu, eƒe mefigowo nabu, nu sia nu nabu. Yewo e nyɔnuwo ƒe godi, godia ŋutɔ loo. Ekpɔe kpɔ. Dzĩtɔ. Dzĩtɔ ŋɔŋɔe ŋɔŋɔe ma. Hum. Yewo ŋeŋe ge ɖe eme klu. Atsɔe agba ɖe megbea nɛ wòayaa. Ne ekpe ko wò ŋutɔ wò susu katã tɔtɔ. Wò susu tɔtɔ.
Kɔkuo.
Nenemae. Nenemae. Nenye be amea, nenye eblidogo le nɛ wodzi be le kuteƒe wodzi be yewoaɖee afia be amea kua, agbledelaa kua kua wònye, woto bli dede ge nɛa? Nenema wowɔ gee ma. Dzonu gbãtɔ yi de ge wo la, ya lé ge wo le kple eƒe pantea wòdo asa yi ke awɔe be godi ma medzedze ge ame aɖeke kpɔkpɔ ge o. Ke nu ya wodo nɛ dzonu ya alo bliku ya wodo wotɔ kaka de nɛ ŋu keke eva gbagba ɖe eƒe atagba. Ne gbagba ɖe atagba ne ma kɔ ke godia ebu. Mekpɔ go. Wea no susu me be medo godi afi yim o. Edui. Ele godi me. Ele edo godi ɖe godi me. nenema wɔnɛ. Ne eganye ahokui zagɛ amea le hã, nenema kee wowɔnɛ. Ele be woa, gbãtɔ ɖe, yi ke ase ŋu, anye dzonu woado na amea do ŋgɔe, ya mee wo, ya mee wo eƒe panta bla ge ɖo. Wohe ge, wokɔ ga kui afi ahi asa ɖe dzonua ŋu, elabe dzonua meɖiɖi ge o ta wose ɖe eŋu ŋu. Ye wose ɖe eŋu anema koa, ke eƒe afia ebu. Ta ne wodo hokuia ne ʋu kekekeke ʋuu mefia bu. Menye be wokɔ hokui wɔme ade ado na ma o. Akɔ hokui wɔme enyi atɔ ɖe ka ŋu ade na ma o. Ye evlowɔwɔe. Evlowɔwɔe. Ahan. Nenye dzonu ŋutɔ zage wo la, etsã e, dzinyagba kple nui mɔ esui, esui kple nui mɔ wɔwɔe wodo na ne ɖevia o. Ye ne wodui koa, wotɔ ne kpɔe koa nya be yes, nyɔnue nye yi vava. Ne kpɔ yome wòva ya, ye me wonɔ tɔtrɔ nɔ foto ɖem, nakpɔ foto ɖem wole wo hin. Woƒe susue tsi wo ŋu. Yes. Nenemae wòle ema. Gake egbea nu yi ke dzɔdzɔm koe nye be wodo godi legbe ma. Evɔ nu mawo ɖe míewɔm be míaɖe míaƒe dekɔnu afia. Ame aɖewo yi woɖe foto nu mawo wokɔe da ɖe yame. Eke ema fia be wo dekɔnua bum. Labe yewo kɔe ɖo ƒu ɖe yame ne makɔ ekaka ɖe yame. Ke ame yiwo ke le adzɔge hã wokpɔm be nenemee míawo míewo trana mae ma. Eke menye nyateƒe o. Enye xexeame beble wo xexeame blem. Eta enye nu vevi be ee, ne wole ke wɔm na ame, yewo be woatra ama na amea, ne wobia gbe amea, ne amea be ya ya godi lɔ bɔ ma ko do ge le kɔ, womegawɔe nɛ o. Nu ta vɔ, woado gbi ɖe edzi. Very simple. Ne ta vɔ,

Ne ame mele ready be wonetra ma nɛ okɔ, womegatrã ma nɛ o. Womegawɔ artificial matatra aɖeke o yi ke woaɖe nu ma kɔ aɖo ɖe yaʋa la dzi aɖo ɖe yame. Me sia ame nanɔ kpɔkpɔm be ee e nu yi tɔ woa, eʋa woa alo wotra mae. Ele abe kɔnu ma menye míawo ɖeɖee wɔnɛ o. Amatatra ma menye míawo ɖeɖe ko wɔnɛ o. Adaawo ne woaɖi ƒo wɔ ga, ne wotra ma ne ɖeviwo ko anya be yes wotra ma. Kplɔ bɔwo, ne wotra ma na ɖeviwo kɔa, ànya be yes, nyɔnu ya, e, eɖo srɔ̃ɖeɣi vavã. Yes. Wɔwɔa ne amea ɖo srɔ̃ɖeɣia, ye wotrana, ye wotrana ama na ama. Wòanɔ ama ama hafi ŋutsua nakpɔ.
Eh? Emefia be wogbeƒã ɖe meŋu be ele ready ne srɔ̃ɖeɖe.
Okay.
Ele ready.

adekate evɔ mɛ ɖoɖo le nye be woable adekate o ele be wòanɔ tsitre tsatsaɖata anɔ ame ŋkume kpɔm ne zɔzɔ ma wònɔ ŋku miam na amewo kpam kpam kpam kpam kpam kpam aha ya amewo kpɔ ge be nane dzɔdzɔm Eya ta nenye be míawo le míaƒe afia, mía ma tram na ameawo ye wo godi lɔbɔɔ mɔwo domea, ne woko nu mɔwo da ɖe yamea, ame yiwo ke wo hã wo wɔna wɔna ma, wo gblɔ ge be, O, aŋlɔtɔ ale wo wo tra na mae. Yi ke menye nyateƒe o. Menye nyateƒe o. Eya ta le be míalé ŋku ɖe nu vevietɔ ame yiwo ke wo tsɔtsɔ ge be wo ne va do ŋu na amewoa, Ele be woade dzesi nuyawo, eye woanye nui lee tututuwo ŋu do ge na ameawo. Ne nenema ke amewo, ne wodo ta legbe na amewo, woase, woako dzonu asa ɖe edzi na wo boŋue. Ɛ. Ne nenema kɔ, ne wodo ta legbe na amewo, ne wodo ta legbe avɔ kɔ, woase dzonu aɖe ali, ali dzi no, ali dzi no ko vɔe, wotra ma nɔ. Elabe egodo ele be mía amatatra ƒe nu vanyenye, ele be míaɖi ɖe go. Ele be míaɖi ɖe go. Yi míanya be ee, eya míaƒe dekɔnu wònye, be ee, ame ya kua, ee, wowɔ ale, wowɔ ale kple kemi. Nyɔnu ya, edzra ɖo na srɔ̃ɖeɖe, eya ta wotra ma nɛ, wowɔ aɖipo nɛ. Dzodzawo tsa wowɔnɛ. Etsa dzodzawo hã wowɔnɛ. Wotra ama na ne nyɔnuvia esrɔ̃ ɖe esrɔ̃ ɖe yi ɖo koa wotra ama nɛ. Gake fifia enye be ee fifia ɖe egadzi yi gea yi ke me ŋukpe ɖu ge o. Menye naneke nu ma be ɖevia na be yeasrɔ̃ tsa kodogo elabe ɖevia dze ahiã ɖe gbɔdo mesɔgbɔ. Ta ŋu ekpem. Eyi ŋu ekpem nenema wòdze ahiã ɖe gbɔdoa me sɔgbɔ o. Ŋu ekpem be, Eye woava kpɔ yewoa tagba kɔa? Migawɔe nɛ o. Mita avɔ nɛ. Miado gbi nɛ gɔɖɔɔ. Wòanɔ avɔa me. Wòanɔ avɔa me. Ii. Ne ame yiwo ke le ɖuiɖia, woawɔe na wo. Ii. Ke menye be wobe wodo ŋu na amewo kɔ. Ne èkpɔea, dɔme nanɔ wò ʋẽm, edzi nanɔ wò kum, elabe enua mele enɔƒe o. Medze be míanɔ eme o. Akpe. Tɔgbui ma bia biabia yi ale hafi mía aʋu kaƒo gbɔ. Ame kawo ƒe kuteƒee wòdze be woatra ma ne amewo le? Yes.
Ame tsitsi kpɔ nuteƒewo. Ame tsitsi kpɔ nuteƒewo. Megblɔe do ŋgɔ xoxo be e ame tsitsi kpɔ nuteƒewo. Ela nye ŋutsu o. Ela le nyɔnu o. wowɔ aleke ne ɖeviwo le kua teƒe. Yi ke ɖeni fia be ee, me ya kua, ame tsitsi kpo ŋuteƒee wònye. Nenema kee nenye be wo efia nu wɔm. Nenye be wofia nu wɔmea, wowɔna le kema ne ɖe ameawo. Yes. Nenema kee nenye be wokplɔ fiatsidi yina aƒee. Wome fiatsidi fiatsidi aɖeke kplɔ ga nɔ aƒe yi mee. Wodo godi lɔbɔ ma nɛ. Atso dzonu ama ade akɔ da ɖe edzi nɛ be etra ma o. Medzɔna hã o. Ene kpɔ wo ko anya be yes. Egbea ŋutɔ yim fe ɖeɖe fenyaga, fe ɖeɖe fenyaga, fe ɖeɖe fenyaga, fe ɖeɖe fenyaga. Hee nenema me fia nɔ enya gblɔm ye ma.
Gbeƒã ɖem eɖokui ŋu be feɖeɖe, fenyaga. Ne ƒuta aɖe me kɔ, feɖeɖe, fenyaga, feɖeɖe, fenyaga, feɖeɖe, fenyaga. Nenema wòle ema.
Right. Míaƒe nyaselawo game ade ame yiwo katã míakpɔm le Revival TV me be dɔnɔ dɔnɔ na mi. Eh, Minister Matthew le Togo me ɖa míakpɔm. I'm waving at you. Me sia me yi ke míakpɔ ma. Nenye be mèse nane gɔme ku ɖe nu yi tɔgbifia gbanua, ke game ade azɔ be nàyɔ mí le 055 0013423 dzi 055001343 ne yɔa, ɖo ŋku edzi be gbedonamea ye nye, Agoo, maxɔ wò ɖe aƒea me nànyi ba na tɔgbui hafi biabia yi le asiwòa, nàbia. 055001343 Tɔgbui fia nu mí ku ɖe e Amea Tatranamewo le Kuwo Teƒe nu. eh, alo ama tratra in general, in general. alea ko wotrana ama na amewo le wɔnawo mea, eva kpɔe be ee, ale yi wòdze be woanɔ wɔ mee efia, ewɔwɔ koŋ ava bu. Fifia stretch wo zã míele. Ne naneme mekɔ na wòa, àte ŋu abia 055 001 3423, 055 001 3423. Nɔvi gbãtɔ le afi wezɔ. Ago.
Ame.
Menyi gbalẽ tɔgbi. Mm. Tɔgbi ƒe nufiafia wo le teƒe pɛpɛpɛ. Le dekɔ mua nenye be woadzra ma ne eh, nene ƒe amemɔ alo tugbedzɛ wa. Meha be woado abe tɔza lɔbɔ ma gblɔm wo la mele seŋ o. Efia be nene ƒe nuwo le dzi ma efia be vodada gã nye wònye eh, amewo le wɔwɔ. Le amea tsatsa me ma tɔgbi gblɔ. nyɔnuvi yi ke woa dzrama na dodi gbãtɔ yi ke wòdoa, wosana ka ɖe eŋu kple dzonu gbãtɔ le ali nɛ. Hafi wodoa ʋutsui alo dzonu yi ke woado ado ɖe edzi nɛ. Ado kpɔtɔe woado godi dzi hã nɛ abe aleke tɔgbui gblɔ ene. Ta meda akpe ne tɔgbui ƒe nufiafia. Mawu ne da asi abɔ me nɛ be edɔ nayi ŋgɔ. Akpe. Akpe kaka. Nɔvi aɖe le afii, Wezɔ. Ago.
Amen. Ɖevia sue tɔ medo gbe ewo kple tɔgbi. Mie hui. Mi si agbe tɔe ye ŋutɔ kui gba hɔ sukɔƒe. Mm. Me da akpe ne tɔgbi ƒe nufiafia le ŋdi ya. Mm -hmm. Eh, nu yi ke me dzi ma gblɔ ko nye be tɔgbi fie ŋku ɖe ama tratra. Mm. Nɔ biabia me me ka wo tɔgbi o. Nya ba fu afia trama. Ye tɔgbi nɔ me rem be me yo ke nya me cici kpo ŋutefo. Le mi aƒe Sukunufiafia wɔwɔ na míenyae be ame yi ke nye ame tsitsi ame katã woku gbɔ o kpɔtɔe ɣi ɖeka pɛ hafi ku. Ame ma wòhiã be woatra ama vovototo ke le ema me. Ye eveveliae nye be míaƒe fiasi ɖee nye ayewo. Míekpɔe be mía tɔgbuiwo wonye Mawu xoxo hafi nye míva anyigba. Ye wɔe be fiasi ɖi xexe ame yiwo ke nye ŋugbegblẽwɔla, amewula, fiasitɔ. Ne enua dzɔ nenema woko va botruɛ. Woxena fiaxiɖi ɖe eme mota awɔe be ŋugbegblẽ wɔwɔ mebɔ le gã la me o. Gake le fifia, míebe e, dziɖuɖua va wɔe be e, trɔ ƒe nuimowɔwɔa nɔvi Yakobo trɔ kple tɔ mua megali o, yi ke wɔe be fiaxiɖi xexe nuwo mogava li o, yi ke wɔe be fififi va bɔ. Nu kae míate ŋu awɔ akɔ ahe nenem ƒe tsã ƒe gbenɔnɔ mo vɛ, yi ke wɔe be fififi wo hã nanye be Ne yeva wo ŋugbe gblɔ ɖe ƒome aɖe ŋu ye fi ma aɖe ƒo nanea, nànya be yeyina fiakiɖi xe ge woyi de getrɔ me yi ke wɔe be alea ke míenɔa tsã agbea dze dzi vɔvɔ̃ le agba ŋu hã ate ŋu ako aɖabɛ alo fɔbɛ atu wò xɔ mɔnu adzro ayi agblea gbɔ ano save nu si wònya be míawɔ akpɔ gome le nua me ate dzi nakɔ nya ma ŋu. Edze agbagba gake va ega eda ta míaƒe tɔpik a tɔgbi E, egblɔ biabia gbãtɔ ale be yewo nyae nye yi bena, e, le nufiafia nu suku aɖewoa, wofia yewo be ame tsitsi ya amewo katã woku gbɔ. Ɖeko nyemese be ƒome aɖeke amewo katã woku kpɔ o. Gake ya gbɔgblɔ ame tsitsi yi le ƒome me yi ke amewo katã woku gbɔ ye wotrana mana kple xeyina fiafia ɖee. Vovototo.
Ok, amea edze agbagba. Ele gba kloe. Evɔ eh, me pasi kloe kple me feli kloe. Eke nyɔ. me pasi kloe kple me feli kloe. Me feli kloe enyo.
Enyo. Mm.
Le nyateƒe mea, nenye be ama le dzidzimea me, wònye ame susɔe le dzidzimea me mm. hafi kua, Nenye nyɔnua woƒoa ʋenɔvi ʋu nɛ. Enye nyɔnu. Nyɔnu mekuna woƒoa ʋenɔvi ʋu o. Gake ne nyɔnu ma nye nyɔnu tsitsi yi ke le woƒe dzidzime me, fofoa, dadaa ƒe dzidzinu ye nye ame susɔea kukum koa, woƒoa ʋenɔvi ʋu nɛ. Kɔ ɖoa kpe edzi be ee, togbɔ be enye nyɔnu hã, ewɔ aʋa. Ko ne yi kuateƒe, nyɔŋ ƒe kuteƒe ne yi gakea, ano to panyi se. Ke ema fia be ee, yee nye ame susɔea le wò dada kple fofoa ƒe dzidzime me. Yee nye ame susɔea. Ya, ya ta wowɔ nui ɖo. Ee, emɔ evelia yi ke eyi wòbia togbɔ be nu ma me kɔ ye nye previous knowledge ta eyi wòbia ko ma ɖo ŋu nɛ. Mm. Ee, enye nyateƒe be le blema ɛɛ, fiatsɖia womexenɛ kple ame o. Womexea fiatsɖi kple ame o le blema me o. Nenemae ne ege ɖe Biblia mea, ne ege ɖe ɛɛ Matthew ƒe agbalẽ ta wuiasieke mea, nuka gblɔm wole? Eyi Farisitɔwo va Yesu gbɔ va biae be, Ɖe ɖe atugbegbe nye nu nyuia? Egblɔ na wo be, Kpao, menye nu nyui wònye o. Ye woyi dzi biae be, Ɖe ke ye Mose xe nɔ atugbegbalẽ nam amewo hã? Yesu ɖo eŋu na wo be, Le wò ŋutɔwo ƒe totitri ta, menye nu bubu aɖeke ta o, wò ŋutɔwo ƒe totitri ŋumasemase ta ye nana be Mose nɔ atugbegbalẽa nam. Nenemae wòle be etsã le blema mea, egbɔ yi ko wokɔ xea fiasi ɖi, egbɔ yi ko wovae kɔ xena nui. Womekɔ eme o. Gake le mía to, míaƒe to titita, mafiae me aka fi ŋu ya, nye koklɔa, mafiae nɔ nye, matu nu kplii, magbe ƒome nɛ, meva fi nye, va gbe nye ʋɔ, lũ nya vɔ̃woa, mafiae. Ee, mekɔe kɔ yi trɔ ƒe. Etrɔ ne dzi ema ne. Ne ebe wòdzi ne ma, woakplɔ ame, woakplɔ ame akɔva xie. Evɔ, wode kae. Woakplɔ ame akɔva xie. Na ya be nyagbe ma ma gblɔ da ɖi. Yata ne nye be ŋua dzɔdzɔm wòzu be bia xe kɔa, ame kplɔ gemi la kɔ yi ebe xie. Nu ma ƒe dziyiya ye wɔe be fifia alo le ɣeyiɣi aɖe va yia, wo eme tsɔm kɔ fiaɖuɖi xe mi. Etsa gbɔn. Ye ta ne anyoa, hmm, ŋu nyui menye kɔ na ma ɖe kolo. Mm. Mareke mede asi anyi tsi me kɔ sisi ɖe gli ŋu kpɔ o. Wana de asi anyi tsi me akɔ sisi ɖe gli ŋu a? Aore. Àɖe dzi wò ɖokui kpɔ ge le hafi nàtu ta. Nenemae wòle ema. Tayo nya be eva zu amea. Ameha do ŋu na trɔ̃ŋɔwo. Ameha do ŋu na wo. Ee. Ameha do ŋu na wo. Le ema ta, menya wɔwɔ mu. Rollins va be yeke yeke. Eglui koe ɖokodzo gbɔ. Nenemae. Ta nenye be ee, míaƒe trɔ̃ŋuwo ase gɔme. Míaƒe trɔ̃ŋuwo ase gɔme, ke woatrɔ ɖe blema dzi. Nenye be ame aɖe va be eye ve trɔ̃bɔƒe ye wògabe ame kɔ va xe, wogblɔ be ao fifia míegame xɔm o, egbɔ. Ɛhɛ̃, ke anyo. Ii. Gake ye wònye be etrɔ ŋu aha eŋu nyui dzim, ame dzim ta. Ɖokɔ lɔ ge wowɔ ge. Míawo miava nɔ ku. Ʋuu ne mieva ke ɖe ŋkɔ. Evɔ. Miakplɔ ɖetugbivi fãi. Dzetugbi fãi. Me ya ke dze tugbe kekeake le ƒomea me. Me yi dze tugbe kekeake le ƒomea me. Piam, ya trɔ go gbɔna. Ye miekpɔkplɔ ga va da ɖi. Mebu na va ƒu taŋ nenemae. Yeta ne abelea wòbiana, nenye be míaƒe trɔ̃nuwo woase gɔme kpli mía, ke woagatrɔ ve xoxoa dzi yi ke aganɔ egbɔ xɔm kɔ etɔ akpe. Zero double five double zero one three four two three zero double five double zero one three four two three. Ne biabia ɖe le asiwò ku ɖe enu yi tɔgbifia gbanua, àte ŋu ayɔ. Nenema ke makɔ fiashiɖi ƒe saida hã ade eme. Nenye biabia aɖe le asiwò àte ŋu abia faa. Nɔvi aɖe le afii Wesɔ. Yo, medo agu o. Amen.
Ee,
míaƒe wɔna ya wɔm mílea, enye nu si do dzidzɔ nam. Akpe. Ne ame ge ɖe la eka dzi ne mebia. Mm. Mele yɔyɔm tso Tadzodzo afi afi. Mm. Medo go ne tɔgbui. Ee, nane le si ɖe ne medi be mada ɖe mia gbɔ enye be, ee, Le tɔgbu be nyagblɔɖi ma gblɔ be nyɔnu susue ke le ƒomea me. Nenye be kua, eƒe kuteƒewo ƒoa atukpa nɛ alo anyi agblɔ ŋu. Ee, ke nenye be ame bubu li o hafi nyɔnu ma hã eku wònya be ame ma menye nyɔnu ye nye ŋutsu ɖee. Ehiã be woaƒo ŋu ma alo

Eyike kpo etsi kpo ŋuteƒe ne nye nyɔnua ɔ ƒoto paninɛ. Ŋutsua ɖe kple ɖe kple ɖe ŋutsua ne nya be oxo tɔgbia via ko topani wo ƒoge nitsa. Ne tsi xo tɔgbia vi kɔ wo topani agla ge ni aƒui ni. Gake nyɔnua ya ele akpo gao mele akpo gao wo me ƒoge ni o. Zã enye nyɔnu susua le dzidzimea me. Le kpɔɖeŋu me, fofonye ɖe nyɔnu woame etɔ̃, ye wòdzi evi woame asieke. Ɖevi woame asieke ma, wotsi ha vi dzim, gake woame asieke ma wokukum ŋu. Ame susɔea le fofonye ƒe dzidzime ma mea nye nyɔnu. Nye nyɔnu va ku. eye wòle ne ma yee nye ame nyɔnu susɔea alo ame susɔea le dzidzimea me togbɔ be enye nyɔnu hã ele be woaƒo topani nɛ. Akpe.
Nɔvi aɖe le afi wezɔ. Zero double five double zero one three four two three wezɔ. Amen. Yoo, gbe ne de dzi na mi vie. Yoo, mele ku me yim eƒe tɔgbi fo tso ƒo de nya ɖe nu. Be mía dzi le wofɔ fi da mía wo viwo. Ike wo va ɖe nya nu. Me dzi be ma bia be ma tɔ akpa ma bia be to kuku ɖe me. Ke ne nye be viwo. Yi ne ɖu ɖe suku ko. Yi ya yi suku. Alo habi nya fia ɖe ko mi xu gbɔgbɔ mo tɔgbi. Ɖe suku ete me nya ko mi ki mi le dekɔn gbɔ. Ko ale be ve du ma va le ɖe via. Ko va no fun bo. Yi xu gbɔgbɔ ya le yi kɔ. Yi di la do mi gbe ni. Yi di la me dɔ ga ku ta ni o re. Kpa me re le ke tɔgbi en ku ve ke kpa me ne. ŋuti na mía?
Yam. Ɖevi ma yi ke yi suku alo sɔlihame alo subɔsubɔ ɖe hame ye wòva xɔ gbɔgbɔ kɔkpe eƒe gbɔgbɔ. Abe me sia me gbɔgbɔ le si. Mm. Ne ne mlɔ anyi heku adroe kɔ gbɔgbɔ le asi o. Elabe gaƒoƒo ma mea gbɔgbɔa le mewa edogo gbɔgbɔa do Ye wòle tsa ɖim. Ye nye ɖim minɔ kuku. Mekpɔ yameʋu kpɔ gake va ge ɖe yameʋu me yameʋu kum. Ema fia be wò gbɔgbɔe le mewòa, ye ma do va yameʋu kum. Ne mole ma. Ya ta nenye be ame aɖe yi, ye wòva xɔ gbɔgbɔ bubu va kpe eƒe gbɔgbɔ be yeakpɔ ga lo alo yeawɔ nu ka. Ne le nenema ye ye ŋutɔ egbe va ɖe go ŋu wɔ gbɔgblɔm be ee,

Eye wònye be vi meƒoa fi dea dzila oa? Nenema kee vi meƒoa dzila hã o. Ne ebe wò vi, nèkpɔ fofowò, kpɔ be mele ɖeke me o ko keke yewo tome ɖa kpayi, keke yewo ŋɔtsi ɖa gluu. Ee, wɔna ma nèwɔ exɔ fiƒode mavɔmavɔ. Tso dzidzime yi dzidzime. Ee, exɔ fiƒode mavɔmavɔ. Eyata míaƒe wɔna aɖewo ehea fiƒode vaa mía dzi. Míaƒe nyagbɔgblɔ aɖewo ehea fiƒode vani. Ii. Eyata dzilawo wodzi dzo fiƒodenyawo gbɔgblɔ ɖe wo viwo ŋu. Akpe. Akpe.
Nɔvi aɖe le afi wòe zɔ. Ago ɖevia suetɔ. Metɔ.
Mi sia gbe sue agagbɔ. Meda aƒenɔtɔgbui ƒe nufiafia ŋu dzia? Ɛɛ, megadi be mabia ko fiafiɖunya. Medi be mabia be nu ka tae hafi ƒome yi ke wò gbegblẽa, ƒome ma ƒe dzidzime ma mexaa fiafiɖu o. Míabe srɔ̃nyivi ko woakɔ nɔ fiafiɖu axe mea? Medi be tɔgbuinya aɖe nye ma me nɔ.
Me, meda akpe. Meda akpe. Ɛɛ, srɔ̃nyivia ƒomevie. Srɔ̃nyivia ƒomevie wònye. Ɖeko menye hlɔ̃mevi o, ƒomevie. Enye hlɔ̃mevi na aƒe bubu me tɔwo, gake enye ƒomevi na aƒea me wò dada dɔ tso. Eya ta nyɔnuvi ƒe via ye míeyɔna be srɔ̃nyivi. Nyɔnuvi ƒe vi le dzidzia me ye nye srɔ̃nyivi. Srɔ̃nyivi ma, ele ƒomea me, ele ƒomea me kple dada katã. Dada nye hlɔ̃tsui. Dada ehlɔ̃e. Hlɔ̃tsue hlɔ̃em wòdzɔ ɖoa? Hlɔ̃tsue wònye ne hlɔ̃ ma? Gake ɖevia wòdzia ƒomee wònye ne hlɔ̃ ma? Ƒomee wònye nɛ. Ya tae ƒomevie ta woate ŋu akɔe axe ŋui. Etsã, etsã le blema, srɔ̃nyivi ko wokɔna xea ŋui. srɔ̃nyiviwo koe ɖaxa aŋui. Nenema ke nenye be ƒomea edo hlɔ̃ adegbewo yi o, nu kae dzɔ wo? Ko wòde tu ame. Le blema, nu ka wɔwɔ ge wole? Ele be ame tɔwo na be midzi amea ɖo teƒe na mí. Midzi amea ɖo teƒe na mí. Le go ma mea, yewoyina srɔ̃nyivi lé ge akɔ va ɖo amea teƒe. Amewo naxɔ ahavae adzra. akɔ ɖo wo via teƒe. Nenema wòle ma. Nu ma tae ne wofia nuwo ge hã, woléa srɔ̃nyivi kɔ ɖoa agbo ta ɖoae. Eya ta míede dzesi srɔ̃nyiviwo abe vɔsa kukluwo wɔna. Wokɔnɛ ɖoa agbo tae. Elabe gbotaɖoa ye nye mɔ ɖe la.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
Ago.
Amen.
Akuma ne batɔgbe. Mie kui. Mm, mie nɔvi alo mie vi Abraham kutu ne kpɔ ɖa. Roma bi tɔgbe bɛ ri. Abe like na ma ɖe dzagɔ dzila dzi. Ye wo fofi di a ye dzila ku afi fifi ɖe ma ɖevia ma ŋu dim ɖe. Mo ka dzi ɖevia tia to afi fifi ɖe ma na ha ɖa le edzi. Wokurɔ dze manya ta. Akpe.
Ɖevia dze agɔ ye wòzi kpi ŋu keke tim. Fofoa alo dadaa ku. Hafi nuwo va, yewo dɔwo katã wova tɔtɔ. Eŋu ye wòƒle hã efɔ wodzra vɔ. Exɔ ye wòtu hã efɔ wodzra vɔ. Ee, fiƒode le eyome. Fiƒode ma dɔ wɔm. Nu ye wowɔ koe nye be, ee, ele be woayi ametsitsiawo gbɔ. Ele be wòate ɖe ame tsitsiwo ke le aƒedoa mea nete ɖe ame tsitsiawo ŋu. Wòana ame tsitsiwo nanya be ee, meda vo le dzinye la dzi hafi wòzu kukulaku. Leke míawɔe? Ame tsitsiwo gbagba dze ge kaka aɖo ame dzilaa teƒe. Wo ame ɖo ge dzilaa teƒe. Aƒo nu le wo dome. Ne woƒo nu wo vɔ, wofɔ bu ge ɖevia. aha yi woxɔ le ɖevia sia le míaƒe subɔsubɔ ŋu. Ye me de kɔnu subɔsubɔ ŋu. Wogbe do ge ɖa yɔ me yi kuwo katã ayo ɖevia fofoa lo alo dadaa ya ke dzi wòdze agɔ le. Eye wo aha ma tukpa ɖeka yi ke ame aɖeke mede ŋu ŋuti o. Wokɔ ge ɖe anyigba nenema. Xɔse le nye be eyi wokɔe ɖe anyigba kɔ exɔe. awɔe be ɖevia ƒe agbe natrɔ. Nenem wònɔ nɔ ema akpe. 0550013423 0550013423 Nane me mekɔ na wò oa? Egbea tɔpik ava dze etɔ̃. Míele fiaɖuɖi ƒe akpa dzi. Míele fiƒode hafi gale amatatra ƒe akpa dzi. Ne enu woame etɔ̃ ya ƒe ɖe me mekɔ na wò oa, ke àte ŋu ayɔ ale be nàbia Wò biabia fã nufiala gã le mía gbɔ le aƒea me 0550013423 0550013423 nɔvi aɖe le afii. Meɖɔ go.
Mie xoe.
Ame. Aleke ƒe medo gbe ne woƒe tɔgbi le afã tɔxɛ. Mm. Eh, mele ƒom va dzi ma bie akpa ye be fiƒodea ɖe dzesi kawoe na kpɔ.

Nuvɔla metɔ blɔ dzi o. Nenye be wò ŋutɔ nè agbe nɔm, lee nètsɔ agbea nɔe koe ko nànya ge be nane le ye yome, nane fu ɖem ni. Ame aɖewo ŋutɔ wogblɔ nɛ be, A, nane fu ɖem ni. Gake nu ye wònya womenya o. Nu ye wònye fua ɖem nɔ womenya na o. Ame aɖewo koe woda dzesi be, Hm, ewɔ abe danye ya medu gbe ma gbe wògblɔ nya ɖe ŋunye ye dɔm. Danyae mo ƒo ye wo gblɔ nya ɖe ŋunya ye dɔ wɔm. Me trɔ nɛ me yi me ɖe kuku nɛ be wɔ tsɔ nye nu vɔ wɔ kem. Ne be ne kpɔe de dzesi ne me ate wɔ nɔ edɔ wɔm akpɔ one billion one day. Edɔ yi ne wɔ afi one billion ma vɔ me nyanya go. Eyo me ko ya ƒoƒo kɔ nya va yi. Ko le ele be nànya be fiƒode aɖe le ye yome. Ele be nànya be fiƒode aɖe le ye yome. Nàgbugbɔ age ɖe ɖokuiwò me tso wò wò ɖevi me alo le wò ɖekakpui me. Edzɔ fiƒode aɖewo dze agɔ tso ɖevi me ke. Tso wò ɖevi me ʋu kekeke va de asi ne ɣeyiɣia me nèle. Ii, egbɔna dzesi de ge nane. Be ee, ne menye nu ye fu ɖem o, ke ye fu ɖem. Elabe le nyateƒe me fiƒode megbɔna ado ge ɖe gbɔwò be nyinye fiƒode o. Nyanye agba megblẽm no o. Ao, megbɔna ado ge ɖe gbɔwò agblɔe na wò o. Megbɔna ado ge agblɔe na wò o. Gake wò ŋutɔ wò zɔzɔme, wò, wò, wò dɔwɔwɔwo, lé wò dɔwo va kɔ ŋemee, lé wò nuwo meva tu zɔ mee o. Yi ko nanya ge be yes, fiƒode aɖe kplɔe ɖo. Yes. Evɔ, nenema wòle ma. Mm. 0550013423 0550013423 Revival FM biabia ɖe le asiwòa nɔvi aɖe dzo ɖe ka dzi na mía fi. Alo meda go na tɔgbui.
Ne yɔdoa go maxɔ ɖe aƒea me o, taflatse megblɔ be hello mele wɔna ƒe akpa ya o. Eya ta ale míegblɔe koa míanɔ se kple ɖoɖoa dzi. Ne ɖe hello ko meɖe wò ɖa le ka dzi wòate ɖe dziwò. Zero five five zero zero one three four two three. Ne yɔ ko doa go maxɔ ɖe aƒea me nanyi ba ne tɔgbi gbã hafi biabia yi le asiwòa? Nàbia elabe nyemeka ɖe edzi be aa anya ame sia ame ƒe dzidzɔ be Ee, yeatso ko game yi yeakɔ awɔ nanee yeava nɔ anyi ɖe kpɔlixɔ me anɔ nu fiam edua be edua natsii o. Gake nenye be ame aɖe ya ta ŋkɔe ɖo eɖokui dzi, etsi dzadzam o, ahũ dzadzam o, wòato eme ava afii yeabubu yi ne dze ko edze be míakɔe ne nenem ƒe amea. Eya ta ese kple ɖoɖoa le Revival enye, Ne yɔa, nàdo ago, nànyi banɛ tɔgbi, Hafi biabia yi le asiwòa nàbiae. Ne ènya be mète ŋu zɔzɔ ge ɖe se kple ɖoɖo ma dzi o ake tafla tsɛ be mète ŋu yɔyɔ ge o elabe ne èyɔ ko be heloo yeaƒo nu yi dzia, nye ya mewò ɖe ga ɖa le ka dzi wòave dɔme nu. Nɔvi aɖe le afii wòe zã o. Ago.
Amen.
Menyi gbã ne tɔgbui. Akpe.
Ee, medi be mabia be tsiƒode abe leke wògblɔ mee ene. Ee, mi kpakple fofowò mianɔ aƒeme. ko wosi hafi ko egbɔgblɔ na wo be ne womedzɔa ye dzodzo ge, ne womedzɔa ye dzodzo ge gbɔ agblẽ aƒea ɖe anyi nu. Fika yim wole ablo tsi e. Aha ko manya fika yim wole o. Ok.
Ke ye ɖevia dzo le egbɔ ɖe ema hã ɖe ye fiƒo de wonye a? Ne ama ne fofowò ƒo fi ɖe aɖi ŋu a? Ok.
Akpe.
Akpe, eŋuwo ɖi ge ale gbegbe. Oh. Eŋuwo ɖi ge ale gbegbe. Nenye be fofowò. To wò wɔna me, mète ŋu anyinɔ ge. Mewɔ naneke o ko Fofowò na be eya yeaƒe agble ge ɖi na wò. Yeaƒe agble ge ɖi na wò. Enya wò maƒe amee. Enya wò maƒe ame. Ya. Le ma ta nu yi nawɔ koe nye be ne tɔwo ɖi ali, tɔwo galia, eye yi nava ɖe nya dzi na wo. Ne woyɔ Fofowòa na wò, na gɔ yi nedze le edzi hafi wòbe yedzodzo ge aƒe agble ge ɖi na wòa, Nasi aɖe kuku nɛ wòatso nu vɔ̃ ke wònyi kple miaganɔ aƒea me ŋutifafatɔe. Eve ɖe asi yi ke nèɖe nèɖi bo akpe.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
Amen.
Ekɔ ma bia tɔgbi. Akpe. Ekɔ ma bia be ɖe. Si foto va kpa dzi. Nye va be ɖe dzɔ ye dzɔ la wo dzi da ɖi. Vɔ nɔ wo kpa dzi a akpɔ wo lɔ vɔ fu kpa dzi tɔ akpɔ wo mo lɔ vɔ ne mi ha le ke wo wɔ ɖe mi ŋtsi ma na nya be ɖe dzi wo nya be o ke tɔ kpa dzi. Ɖe ya tɔ gbe ɖe dzi ma va nyo.

Biabia lae nye be, nu kae dzɔ hafi etɔwò, fofowò ƒe akpa dzi tɔwo womalɔ̃ nya na wò? Nane ku ɖe afi ma, gbagbladza aɖe ku ɖe amia me. Ate ŋu anye be le dawò ƒe wɔnaa me ye wɔe be womelɔ̃ nya na mia ɖevi ma o. Ate ŋu anye be mia fofo ƒe wɔnaa me ɖe Yotsewo kple fowo ŋu kple dawò ŋu, Yotse nyɔnuviwo ŋu, ewɔe be mieva zu bibi na wo. Ele nenema hã, menye ɖe miedo go le ƒomea me o. Ƒomea me ko mieli, ŋkɔ mawo ko tɔ mieli. Yes. Yeta ele be mianya be, ee, nenye be Gbɔ mi da mi ʋuu hã, gbagbla mi ƒe dɔmevi ko wònye. Ne eva zu ŋutɔ, ne eva zu ŋutɔ, ne zu ŋutɔ ye nèva yi ɖe nɔkpea dzia, ŋkeke li wogbɔna gblɔ ge no be xeyi fofowo ƒe me. Me miaƒe mee yɔ. Ee, yes. Ne womegblɔe na wò ŋutɔ oa, viwò yiwo dzie nèle wò tɔgbuiviwoa, wogblɔna agblɔ ge na wo gbe ɖeka be, Ee, mía tɔgbui afi yi wòtsoe. Move. Move down. Allez partir. Nenema wòle ema. Nenema wòle ema. Eya ta nu míegblɔna koe be, ne be nane viviti dom koa, misi kaɖi ɖe eme. Ne nane viviti dom a, misi kaɖi ɖe eme, eme nakɔ. Me sia me nase eɖokui gɔme. Evɔ tukaɖa dzo. Ne mole ma. Nenye be wòe ne be ye fofo ƒe metɔwo melɔ̃ ye o. Yata fofowa ne lee nawɔ ako kɔba via ɖo ɖe fofo wɔ ɖu hã zɔ agba. Ne jɔmpa xoxoa ne do ma kɔe dzima vuvu ne hã ma kɔe ne wòkɔ nɔ agbleme agble ŋlɔmea egbe efiƒode xɔge. Èfi ƒo de xɔ ge. Elabe ne fofowò ɖe hũ ko, eɖe hũ ɖe wò ta dzi. Nenemae.
Nɔvi ke le afii. Hello.
Ado.
Nɔvi aɖe le afii wezɔ.
Alo. Yo. 0550013423 0550013423 ne yɔ ko do ago. Maxɔ ɖe aƒea me na nyi ba ne tɔgbui hafi biabia yi le asi wòa na bia nɔvia ɖe le afi we zɔn.
Ago. Ame. Ne nyi ba ne tɔgbui. Mm. Nyawe dɔ wɔm na wo ne yra mi. Mm. Le kuma dzi be ma bia be ɖi ne ne le ƒome me alo etɔ kpadzi alo nɔ kpadzi ya ma ɖe le ƒomea me nɔ wo ƒe ŋdɔ me vem ya le fofo be ŋdɔ me vem ta ele yi be ta me. Ke wò ɖevia ne meva yi ma, ekpɔm ta anɔ aɖiŋu dom nu be tsyɔ me manyonyo ge na yi ke be mewɔ naneke nɛ gake ekpɔ wò fofowo be dziku alo nɔwo be dziku anɔ aɖiŋu dom ne wò ɖevi ma be menyonyo ge na wò ɖee. Me, meɖe kuku medzɔe mabia be fiƒode ma ɖe ɖewoate awɔ dɔ le wò ɖevia dzia? Ŋkɔnye nye Paulina, nɔ yɔyɔm tso Avexavi. Akpe.
Nui lie nye be, Doglo meɖua ta dzi kpɔkplɔ dza fifia ɖe ŋu. Doglo meɖua ta dzi kpɔkplɔ va dza fifia ɖe ŋu. Nenye be dziwòlawo wɔ nane ye wònye vevesese na ame aɖe ye amea e, e, e, nu wɔm ɖe ŋua, ne ƒo ne gbofiƒodenya dziwòlawo ŋu ɖi ge wòle. Dziwòlawo ŋu ɖi ge wòle. Nenye be fiƒodenya ma naɖi wò e, wo vi ŋu kɔ Nanya be amea to gbɔgbɔ bubu me, meganye fiƒode ɖeɖe o, eto gbɔ, ege ɖe gbɔgbɔ bubu me kplɔ wò ɖo, elabe ekpɔ wò ŋgɔgbe, ekpɔ tso ame no, ta ege ɖe gbɔgbɔ bubu me hafi ɖe wò ɖe ŋu. Nenema wòle ema.
Nɔvi aɖe le afii.
Ame.
Suetɔ tɔ. Kpɔɖe ƒomata yɔ tso hive. Okay. Aye ku bɛdi ema bia bɛ ɖe. Enye bɛ jiwo la ewo nane yewo ɖevia ne gbe ne bo danye. Ŋma me le teƒe o ɖe. Ne jiwo la glo fipo de nya ɖe ate ya di ŋu wa.
Yike fia be edzi be ya aɖɔ ye dada ɖo me ma. Mare ku ye. Eme kɔ.
Enyo. Enyo. Nui lie nye be. Gbã, evi mekɔ tɔ ɖe dzi be ne kpɔ nyuiɖe o. Evia mekɔ tɔ ɖe dzi be ne kpɔ nyuiɖe o. Eye ame dada megblɔ nya na amewo gblɔna be yeava ebia, ame mama megblɔ nya na amewo gblɔna be yeava ebia ye dada se o. Ne ebe dawò nane wɔm, ye nègblɔe, gblɔ nɛ be, O danye, nu ya eh, me mía dzi de ge o ɖe. Ko wòdze nya maɖinyawo, fiƒodenyawo gbɔgblɔ ɖe ŋuwò kɔ. Yɔe ɖe ametsitsi aɖe yi ke le aƒea me gbɔ. be nu yi kɔ me dada le ye nya gble kɔ yi ko le tsɔ etsɔ ha adi ŋu lo etsɔ eyi ge ekpɔ ge e ma je dzi nɔ kpɔ kpɔ ne me tsitsiwo na ge ɖe me woƒo ŋu le mia dome aɖe akutsi akɔ ɖe eƒe fiƒo da me be ma wo dɔ ɖe dzi o akpe
0550013423 0550013423 Razor

Nenye be nèɖe srɔ̃ ye nèle ŋutsua gbɔ ye ŋutsua ƒometɔwo melo nya nɛ o.
Ŋutsua ƒometɔwo wɔ aleke?
Womelo nya ne ŋutsua o. O ok, eviawo ŋutɔwo dzia mɔ lɔ nya nɛ o. Ɛhɛn. Ok.
Fifia gbesiagbe gbɔwɔ lɔ. si ƒoɖe nya gblɔm ɖe evia kple esrɔ̃a ŋu be, okay. Agbalẽxɔlɔ̃ ma bia be, Anye woakuvi ke hã?
Mm. Biabia ma kɔ. Biabia ma meɖo ŋu va yi. Biabia ma ƒomevi ŋuɖoɖoe megblɔ be, Doglo meɖoa ta dzikpɔkplɔ va dza fifi aɖe ŋu. Medzɔ kpɔ. Nenye be vifofo Yae wɔ nane ɖe ƒomeawo ŋu ye ƒomeawo fi ƒo ŋu ɖeviwo de me. Maɖi ɖeviwo ŋu dza amea to gbɔgbɔ bubu me. Menye fi ƒo dem o. Eto gbɔgbɔ bubu me. Ekpɔ ŋgɔgbe ne ɖeviawo ye wòɖe kpe ɖe ɖeviawo be yeaɖe wo ɖa le woƒe mɔ dzi. Nenema wònɔnɛ ma. Yes. Elabe mebubu meŋu egɔ ƒo fi ede ame bubu wòva ɖi ame bubu ŋu o. Ame na wo ŋu. Woƒo fi ede ede kɔdzo ŋu. Kɔdzo ƒo fi de ama wòva ɖi ami ŋua medzɔ kpɔ o. Hafi wɔ nɔnema ke kɔdzo to gbɔgbɔ bubu me ɖe ami ŋu. Amawo vi ŋu.

Ɖe nèbe kpeɖeŋu ƒo ƒo fi diɛ?
Hafi wòva gbe wò ta ye nèƒo fi dii ta biabiam be aɖi ŋu hã.
Ya aɖi ŋu elabe nyɔnu ma enye akpedaƒe le gbɔwò. Eda dzoe ɖe.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
Nenye be nye mekɔ ahiãvi. Mi tsɔe ko va zaro nye kple azaro ye le katsiatsia me. Ko nye kple danye le aƒe me azaro va na mia gbɔ. Ko aa danye va ko nye nu wɔ. kpie koa danye ɖe mɔ azaro dɔ kpli le goya me yike ne gblɔ be evi ma tenu aƒu fi ade dzila alo dada o ɖe ne mese veve gblɔ nya ɖe ɖe ɖe matenu aɖi danye ŋu oa
menu ɖigo nui li koe nye be gbã azaroa ne blema o nya le be wokplɔ yi tɔkɔtɔ le aƒu nyia kɔ ɖe dzi elabe wo hlɔnu mm. ewo hlɔnu Eem, Biblia fi keŋ nea le. Oh. Meŋlo teƒea be. Ne menyɔ, ne megblɔe be nova ki. Ese meɖe mɔ, Biblia hã meɖe mɔ be ewò ŋutsu nadɔ vi kple dada gbɔ o. Ewò ŋutsu nadɔ viwo gbɔ o. Esewo li fũ ta wɔna ma yi ke azã ɖo tafla tsilo. Nenye be wò wò wɔna ma, ele be me tsitsiwo na yɔe, adzi nya ɖe agblɔ nɛ. Kokoko ele be nyigba na bia nɛ. Ele be nyigba na bia nɛ. Ii. To gbɔ be, ewoe le atsua ƒe, hafi dawò va atsua ƒe xɔm le ashiwo hã. Eme te nya ɖeke gblɔ ge wòaɖi dawɔm o. Etoe woahe nɛ. Ele be woahe to ne dawa hã. Woto he ge nɛ. Metsitsiwo wonyinɔ ge woahe to ne dawa hã. Elabe yi hã wɔ hlɔ̃ ŋu. Wo kple ŋutsua katã woadzi nya ɖe agblɔ na wo. Ne blema kɔ, woaɖe do aɖi wo ɖe magba gbee. Woanɔ me nyuiwo be yewoawɔ kua wo. Woawɔe woanɔ doa me. Nenem wòle ma.

Tɔgbuinyɛ gã aɖe wò nane. Meɖe kuku tsi wò radioa. Eɖe tsi wò. Meɖe kuku na nye tɔgbuinyɛ gã aɖe wò nane. Yi ke nya nye menye naneke tso eŋuti o gake ama edo aɖi nu alo ƒo fi be aɖi wo kpakple didime adrelia nu. Ye medi be mabia fiƒode ma ɖe atia va ke mia tɔgbuiviawoa?
Hafi amea nate ŋu agblɔ nya ma, tɔgbuiwo mado hlɔ̃. Ehlɔ̃e wòdoa, dzidzime woaxe fa. Dzidzime adrelia ye nye ame susɔe axe fa. Emia ŋu ɖi ge. Kaka va se ɖe dzidzime adrelia. Ee, emia ŋu ɖi ge.
Edo hlɔ̃e, ehlɔ̃ wòdo. Yes, edo hlɔ̃. Yɛ ta eɖewo li e, míegblɔna míeyɔna ɖewo be ƒomefiƒode. Ƒomefiƒode. E, meva wɔ nane na ame aɖewo le teƒe aɖe. Memawoa, wonye nɔviwo abe tɔgatɔɖi ene. Ye me ɖeka sie kokonte. Ye nɔvia to te va lɔe va tu va ɖaɖu. Wobiae wo gbe eye nɔvia ƒo fi di gblɔ nyawo ɖe eŋu be aɖi ŋu tso dzidzime yi dzidzime. Ewɔe be dzidzime ma wɔme evea, ne woɖe wo nɔewo, womenɔ agbe o. Ne wodzi ɖevia kuku ge, eɖewo nyɔnua kuku ge, eɖewo ŋutsua kuku ge. Yes. Memawo ge ɖe babla aɖe me. Wohiã ne katutu. Ta wova gbɔnye me mebe ne wodzi nui ale, ne wodzi ŋutifafa wo nuwo wodzi. Meyi va wɔ eva tu ka wo, wɔ ŋutifafa no. Egbea wo nɔewo ɖem, eku megale mo. Yeta ƒome fiƒo deli. Ƒome fiƒo deli. Le ƒome aɖewo mea, Nyɔnu aɖewo woɖe ŋutsu, wowɔ ne ŋutsua, wowɔ ne ŋutsua ale gbegbe, wotso ɖokui keta ne ŋutsua. Gake le nuwuwua, ŋutsua tsɔ atsi de mi me ba ɖe ŋu no. Enye akpedada ŋutsua wɔ no. Ya ta nyɔnu mawo ƒo fi de woƒe dzidzime, woawo ŋutɔ woƒe dzidzime be yewo viwo maɖe srɔ̃ wòadze edzi no gbeɖegbeɖegbeɖe. yi ke lɔlɔ̃ naganɔ wo dome o. Yi hã nye fiƒode li. Yata ne woƒe dzidzimeviwo, nyɔnu ma ƒe dzidzimeviwo, ne woɖe srɔ̃, atsɔ ƒe menɔ o. Womawɔ naneke o, gake atsɔ ƒe gblẽ. Yi hã le be woawɔ ɖɔɖɔɖo. Emewo míeyɔna be ƒome fiƒode. Ƒome fiƒode, indirect. Ƒome fiƒodewo nye ma. Ele vovo ne dzila alo eh, dzila ƒe fiƒode.
Nɔvia ɖe le afii. Ame miracle gbe ne yi dzi. Miracle, nye ŋkɔ nye Joyce be ŋku tso vɔta me nyi ba me tɔgbi. Mm. Miracle me be ma bia tɔgbi be ɖe. Ne nye be wokple dzio la mi la kpɔ. Ye ewe kpɔ na ƒe dzi. Nde sia le wo ne ne dzio la. Wo dzio la dzi. Bo ame yi ke le gbe dzi no gbe nya ɖo ega ɖa kɔ be o. Kɔ dzo ya ma wo ne yire lo. Mawu ne yire kpɔ dzo kakaka. Ne ɖe menye ye ku ga ne yeo fio ɖe, ko ne bie dzo la bo. Da nya ɖo fufu ne. Ke nya nye le gbɔ wo ɖe ke Mawu ye me nye nye ya gu eh Mawu ye me nye yira gu ago da wo be em. Oh.
Ne ge le ka dzi. Baba nu atan trɔ ayɔ fan nɔvi aɖe le afi we zɔn.
Ago. Amen.
Ah.
Ye wo ke ya trɔ. Mare mo abi abi aɖe. Okay.
Eh.

ne ku ke ne ƒo eƒo ƒua ke ne wòƒua be nexlẽ be ne yedzi tutu ke. A ɖevia ku eke ne fofoa be nenye be yedzi ye tututu ko ke nexlẽ kea. Ne fofoa ne fofoa ƒo ɖia ta ɖe ŋuti.
Oh, nyakɔ mo dzilo. Tɔgbui, woxlẽna ke na ame be ne wokua, wokuna ke na ame be ne woxlẽa. Ele be ɖevia natu ɖe fofoa be ya nexli gbã, elabe kewo xo ŋu gbã yeyeawo ɖo. Eye ya nexle kea, Oh, enya ke. nete ŋu xli kɔ, ɖevia hã xle ke. Elabe kewo xo ŋu gbã yeyeawo Ebe ɖevia kui ne fofoa.
Ɖevia nexlie. Me sukuwo yia. Esukuwo yie.
Meɖo be ade fofo sukua. Asrɔ ke. No srɔ ke xexlea.
Ye ŋutɔ ne ne nufia gã ma ɖe ale be na nye ŋua fia fia ma. Very good. Ta ale be ɖevia ŋutɔ na xle ka akpɔ gbɔsɔsɔ yi ke ne ma xle o ɖe leke ne fofoa gblɔ be ka ekuiɔ ma ade ɖe leke o gafia xo dzi ase be ede. Ta ɖevia ŋutɔ na xle ka na xlẽe. wòanye xexlẽme nɛ hafi wòakɔ ɖe fofoa nete ŋu xli kɔ fofoa hã xlẽ ge.
Wezɔ.
Mekpɔe nye dɔ ese gasɔ gbɔ.
Mekpɔe be abo kple dzo la mi le aƒe me. Awoe kpɔna dzo la dzi ewɔna nu ɖe sia ɖe mi. O nɔviwo ke le gbedzi ne eɖe ɖo ega ɖa ne dzo la kɔ. Petro lena be, Nɔ, ɛ, vinye ya, Mawu neyre lo, Mawu neyre kakaka, nele menye yre o fia, yi mege ya kpɔ go. Ko na ne bie dju la be o da nye alo fofo nye. Ke nya nya mea ke le gbɔ wo ɖe, ke tse menya nye me na neke wo nɔ. Ke nya nya Mawu me nye yre agba kpɔ dju o lena be edo ŋu ne gbɔ ta mɔ ke ne kpɔ fi gbo nya ma ne ha. Gbeɖe kpɔ be ma de nya ma ɖe tɔgbi gbɔ tɔ aɖe me. Akpe.
Gbã. Biblia na mi nya be nenye be asibidɛ kɔtoetɔ wò na nene dometɔ ɖe. Deglefetu megasi o. Ne asibidɛ kɔtoetɔ ya, ewò nane wò dɔme nyo ne dome asibidɛ dometɔ. Deglefetu megasi o. Yeta nui wɔm nele ne dziwòlawoa? Menye dziwòlawoe akpedage no o. Mawu kpɔm. Mawu kpɔm, ya ta kpedada ɖe sia ɖe etsɔ ge no. Gake ne wò ŋutɔ na kpedada biamea, ke ewò dɔ vlo. Ewò dɔ vlo. Mehiã be nàbi dawò o. Ɖo ko nàtso wɔna ɖe sia ɖe ne Mawu. Ale be Mawu ame nuveve nage wò be egakpɔ ge awu anɔ wɔwɔmu na wo. Nenema wònɔnɛ ema. Ekpe eme kɔ. Tɔvi manɔ gbɔ míaƒo nya ta. Ekpe.
E megbã meda kpe na yɔyɔlawo katã kple toɖolawo katã be e ala ko nɔna ya. Ɖeko míesrɔ̃ ge ɖeka ɖeka egbɔna dede ge. Yeta vevietɔe nye e amatatra ke míegblɔ gbea. Me yiwo ke wɔna dɔ ma wɔse nu ya ade dɔwɔna me ale be

Ke mehiã kura be woatsɔ mana me o, ne wodo, e, ne wota avɔ, woado gbi ɖe ama, woade dzonu wo kɔ, period, ewu nu. Enyo wu be woato mɔ ma ado, e, talegbevi, ado talegbevi na ama hafi a, atso dzonu ama ade ada ɖe edzia, ya busue. Me, mefia míaƒe dekɔnu o. Ne mewɔe o boŋ wonyo wu. Ii, ne mewɔe o boŋ wonyo wu. Eyata Ee, míege edzi yi ge ale be meze mɔnukpokpɔea egbe dom ne Foundation of Christ Ministry International tɔwo katã. Ne ma kee megbe dom ne ARS tɔwo katã. Vevietɔ medo gbe ne Osɔfo Stanley Sowu le Foundation of Christ Ministry International. Ne ma kee medo gbe ne eh, Osɔfo Harry, Osɔfo Harry le e xevi yi ke nye e e gbalẽdzigla ne Eva Green medo gbe nɛ tɔxii yi medo gbe ne eku machine takpa me megasi ku kplii ɖo medo gbe nɛ tɔxii. Medo gbe ne lɔlɔ̃tɔwo katã yi egbea ne be maxlẽ wo wo katã womavɔ ge o. Ke ɖeko mía nu wɔm ɖeka, ɖeka, ɖeka, ɖeka, ɖeka. Gbedoɖamea, ene, Alhassan kple Fuseini, kple wo vi, kɔbla. Nenema kee ɖawɔlawo, eyi ne, ɛɛ, Asana kple nɔvia, eye wòyina Lebanee. Nenemae míedo gbe na wo katã. Nenye be wòle nenema be, ɛɛ, Yesu meva zi evelia oa? Ke dzoɖagbea miagakpe akpe na mí. Meda akpe míaƒe nu, e, toɖolawo kple nusrɔ̃lawo katã. Míeda akpe ɖe miaƒe toɖoɖoa ta. Mawu nekpe ɖe mía nu be alee míewɔ mea, wò, alee míesrɔ̃ mea, mía awɔ ɖe edzi nenema. Maxɔ dometsɔtsɔ kpuia ne metrɔ gbɔa? E, DJ Energy ayi ɖe edzi kple hagbe viviwo.